Men Galkan kakada diýesim gelýär. Sebäbi sizi halkymyz Galkan kaka. Sebäbim bardyra. Indi Galkan kaka diýseňem bolýan bardyra. Ýöne neme o Galkan kakada aý şu öňem gürrüň berdim-ä saňa. Aý kino zat gitdi ýani bir gün teatra bardyk zat etdik. Bir ýöne er ýa subota waskrsenýä düşdi maňa şu nemede indi bäşinji güni. Aý ertesi günmi bir gün neme bar ors bazara bardym-da. On Ozat şuna maramoklaý, ýaňky özüň görkezjek bol. A bazar da oşo ors bazary näme etdi? Gul iň gul bazar tara ol. Bardym on hemme kişi maňa deredi gülýä. Men hem o kinony şu gün görülmedim özüm. Şu kino gidende toz hemme zady görüp bilmedim. Ya bilem o, ne bir zat sebäp boldy görüp bilmedim de. Üýşürip görleni-de görüp bilmedim. Onuň bir bölekçejik gördüm, ony görsem, Aý, waý ana ol adam diýerlerdi ýaly. Men şeýdip seredýärin, özem maňa diýer ekenler-de. Şu kino bir günde bütin Türkmenistana jar etdi-de meni. Mälim etdi-de. Ol kinolar seret Telewideniýe bu günde bir ýerde gidenlerem boldy, telewideniýede pramalardan iki ýerde gidenlerem boldy. Arasy bir gün, iki gün ýaman köp gitdi-de kino bolmady. Bize gowy gördi-de halk. Halk şol ýaly gowy zat, suwsan zatlar-da. Meni şol aktýor hökmünde i- hany elbetde ol ýaňky Däli domrulam, onda Oguz oýunam, başy spektaklylamam Bally mollada hemmesem gowy ýöne ol has kino ýaňky artisti tanatmak üçin has bir ullakan bir bir million lotoreýda pul ýaly zatda ondan gymmat zat.
Saňa garlawaç gerek-ä. Wah, ho-wala!

Ýani sosial mediýada näme bar jigilerim? Şu gün öwme çykda seret. Näme üçin iň akylly okuwçylar däl, ikinjiler baý bolýar diýýär. Şu ýalňyşdyr şu zat. Biri ýazýar, şuňa dogrumyka diýäýmän. Mysal üçin, näme üçin iň akylly okuwçylar däl-de, ikilikçiler baý bolýar? Serediň. O ikilikçilere akylsyz diýemzok. Olarda-da akyl bar. Indi diýjek bolýan zadym her kimiň nemesi bar-da, şu sözlem ýalňyşdyr. Ine, mysal üçin, öwredilýän hakykatlar diýýär. Birem ýokary hakykat diýip ýazýarlar. Serediň, ylym almak ýeňilleşdi bu döwür. Ýöne iň esasy zat, maglumatyň we bilginiň we informasiýanyň hapalygy bar. Her kim bir zat ýazyp berdi. Şu ýalňyş zat. Näme üçin iň akylly okuwçylar däl ikilikçi okuýar? Mysal üçin ýüz okuwçydan bir okuwçy bolupdyr, şoňa dogrumyka diýýärler. Soňra serediň mähriban jigiler. Şu ýalňyş zatlar düzelmese, düzelmese soňra waka şoň dogrudygyna ynanyp başlaýar ynsan. Şuny bilýän? Şoň üçin bu zatlara ynanmaň. Ýene bir zadam ýazypdyr. Geliň hakykaty gürleşeýliň diýýär. Araňyzda mekdepde okan zatlaryny durmuşa ulanýan barmy? Men aýdyp bereýin. Dogrymy aýdaýyn, mekdebime elmydama şu mahala çenli minnetdarlygymy bildireýin. Mekdepde gaty köp zat öwrenilýär. Ol mekdepde öwredilen, şu mekdepde öwreden zat, indi seýre durmuş haçan başlaýar bilýäňmi? Ynsanyň durmuşy emedekläp başlandyr durmuş başlaýandyr. Emedeklenýär-ä, şonda başlanýar. Şu tejribe edip başlaýar çagajyklar emedekläp muň nämedigini, Ol alýa, agzyna bir zat salýa, ruçkada bolsa, näme şo tada durmuş başlady. Şoňa çeý diýmem gidýä durmuş. Oň üçin bir, bir ýani çagalar bagynda bir zat öwrenendirsiňiz, mekdepde de bir zat öwrenendirsiňiz. Şolaň hemme jemlenip ol diýä mysal üçin köçede mi tejribe edip öwrendiňizmi diýä. Mekdep bize ýalňyşsyz işlemegi öwredýär diýä. Ýok, mekdep bize bilim öwredýär. Baýlyk bolsa ýalňyşmakdan töwekgelçilikden gelýär. Häzir barsaň töwekgelçiligiň nämedigini bilenok şol adam. Dogrudan töwekkel töwekgelçilik näme diýmek bilýäňizmi? Eliňizde baryny edip, hemme sapaklaryňyza taýýarlanyp, okuwdan üçlük almaklygyňyzy, şoňa töwekgelçilik diýilýär. Hiç zat etmän, ol bolýar, käte bolýan zatlar bar, umumylaşdyrmaly däldir. Ýöne umuman men size şuny aýdaýyn. Ştaýda on sany okuwçy bar, ökde okuwçy. Mekdepde ökde wagtyny, taryhyny hem okapdyr, matematikadan hem, fizikadan hem okapdyr. Hemme sapaklaryndan bäşlik alypdyr. Ştaýda-da mysal üçin okamadyk okuwçylar goýaýlyň, wagtyny okamadylar. Şularyň haýsynyň e, biznesmen bolma ýa lukman bolma ähtimallygy has ýokary? Bu gapdalyň bu gapdalyňmy? He? Okanlar bu bu hakikat Mehran jigler. Men sadece şeýle bir zat insan niye edip bilmedik zadynyň görüp bilmedik zadynyň bizi bilmeýän zadyň düşmandyr diye. Şu adam kimde boldy? Kim ýazan bolsa mekdebiň düşmany şu. Mekdep diýen zatlary mümkin däl. Yani iň esasy birinji ylym alynýan ýer şu taýda. Onun için Mekdep diňe ýerine ýetirmegi öwredýär diýýär. Baýlyk bolsa ugrukdyrmakdan ugruk. Ýa, dogrymy aýdýan, ýöne prosta şu öwüme çyk, ýalňyza çykdy öwümden. Şonuň üçin paýlaşaýyn diýdim size. Birden ynanaýmaň, mekdepde pul barada dymylýar diýýär. Aý janna ol, bir ýerde bir zat dymyl bolupdyr, saň üçin şeýle bir zat bar. Mysal üçin, kitap okalýan wagty, dogry dälmi? Sohbet edilenok, dymylýar. Her zadyň dymylýan wagty bar. Mekdepde mysal üçin pul barada näme üçin gürrüň etjek? Bu ýeri däl o. Bu ýeri bar. Baý durmuşda bolsa we pul iň esasy gurallar diýär. Ha, serediň, durmuşda Baýlyk siziň eliňizde däldir. Näme etseňiz edäýiň. Ýöne esasymyz we maksadymyz biziň bu dünýäde baý bolmak däldir. Biziň iň esasy maksadymyz nämedi? Bagtyýar bolmak. Mähriban jigelerim, men size şuny aýdaýyn, şu mahal dogrymy aýdaýyn, şu mahal şu çüjügimiň eline ýagny näçe million manat berseň, eline on sany žip berseň, dogry dälmi? On sanam jaý berseň. Ertirem diýseň, iki sany aýagyň bolanok, şurada ýatmaly, aljakmy şony? Almaýar soň biz akylly biz garly bolýa şony biliň şoň üçin näme baýlyk siziň eliňizde däldir. Düşündirip bilersiň näme üçin bunu size aýdýan ýani mähriban jigilerim ýani siz biraz şu döwür biraz o döwürden geçdiňiz siz nähili döwür mysal üçin hemme kişä ynanylýan döwür bolýar. Bir hili hemme kişiň aýdýan zady dogrudyr ýöne hemme kişiň aýdýan zady dogrudyr ýöne hakykat o däldir. Düşündirip bilermi? Şoň üçin hemme kişä ynansaňyz, ýani özüňiz bolup bilmersiňiz. Ýa oň diýenini de etjek bolsaň, muny diýenini etjek bolsaň, öz bozulýar. Şoň üçin hemme kişiden görelde alyň, hemme kişiň aýdýan zadyny düşüniň. Men aýdýan zadyma hiç zat ynanmaň. Akyl süzgüjiňizden geçiriň. Magnyňyza batmaýan bolsa, mesele däl jigim, ýani oň üçin diýjek bolýan zadym, siziň eliňizde etmeli zadyňyz sadigiň sadik ýaly, mekdebiň mekdep ýaly, ýokary mekdebiň ýokary mekdep ýaly ýaşaň. Iýeňizde iýen ýaly boluň, ýataňyzda ýatan ýaly boluň, gürrüňdeşikde gürrüňdeşik geçen ýaly boluň. Her bir zadyň, näme diýler, hakyny beriň. Bolýarmy? Onda şondan soňra iş bolýar. Onuň üçin iýe-içe suw içdiňmi, suw içen ýaly boluň. Dynç alaňyzda dynç alan ýaly boluň. Hemme zada mümkinçiligimiz bar.
Başga ýol ýok. Diňe yhlas bilen. Indi synpda klasda disiplinany nädip saklamaly? Ýa zar bilen, ýa zor bilen. Iki ýol bar-da. Ýa alada, yhlas, mähir bilen, ýa-da güýç bilen, kuwwat bilen, zor bilen. Indi birinji zor bilen ýoluny azajyk düşündireýin näme bolýandygyny. Zor bilen saklasaň, disiplina saklamagyň mümkin. Ýöne eger sapakda Sapagyňy beýle alyp barýan bolsaň, sapak başlandan soň okuwçylaryň käbirleri, belki elli göterimi saňa tarap seni diňleme ukyplaryny, alyjy mehanizmalaryny ýapýarlar, saňa tarap seredip oturýarlar, ýöne seň berip gürrüň berýän zatlaryň hiç birini almaýarlar. Ondan sapakdan soňam ýaşaýyş bar-da. Belki bir ýyl okadarsyň, belki üç aý okadarsyň, belki üç ýyl okadarsyň. Okuwçylar, ýaňky oturan okuwçylar siňe öňden çykýarlar. Onuň olam bir aýratyn bir keýpiň gaçyrýan hadysalary bolýar-da. Okuwçylar ýa seni görmedik bolýarlar, ýa-da seň bilen zor-aýakdan salamlaşýarlar, seni bir mugallym hökmünde ýatlamaýarlar. Ýöne alada bilen, yhlas bilen. Sapagy gyzyklandyrma bilen disiplina saklap bilseň, okuwçylar öňde-soňda, yzda, ýolda duşanlarynda ýa başga iş ýerlerinde duşanlarynda saňa hormat bilen garap, seniň olar üçin eziz mugallymdygyňy ýatladyp durýarlar. Bu-da durmuşyň aýratyn bir lezzeti bolýar-da. Gaharlanmaly ýerler hem bolýar aslynda. O-da bolup biler. Ýöne şu gaharlanmaly ýerleriňizde görkezýän gaharyňyz Şonuň derejesi o çagalara görkezen yhlasyňyzyň, aladaňyzyň, mähriňiziň, söýgiňiziň derejesinden geçmese, çagalar oňa-da düşünýärler. Ony hem dogry kabul edýärler. Edil maşgalada bolşy ýaly-la, maşgalada bolanmaýarmy? Eje-kaka çagasyna käýäp biler, ýöne olar çagasyna bolan söýgüsi, mähri olaryň gaharyndan has öňde bolany üçin çaga oňa düşünýär. Kakam gaharlandy diýip, oňa ýigrenip ýörenok-da. Ýöne ýaňky derejesi, gaharyň, gazabyň, kuwwadyň, zoruň, güýjüň derejesi mähirden, yhlasdan has öňe düşse, onda çaga seni, okuwçy seni ýigrenç bilen ýatlaýar-da. Indi meň okadan, meň okadan synplarymda on alty, on ýedi okuwçydan ybarat synplarda okatdym-da. Ýagny ýigrimä kän ýetmedi meň okuwçylarymyň sany we okuw merkezlerinde okatdym. Şonuň üçin otuzdan köp okuwçy okadýan mugallymlar meni bagyşladym, belki, olaryň ýagdaýyna doly düşünmän bolmagym mümkin. Ýöne o ýerlerde-de ugur-ýörelge şeýleräkmikä diýip pikir edýän-de. Aslynda iki sany ýol bar. Has dogrusy, dogry mugallym üçin bir ýol bar, synpda sapagy nädip gyzykly alyp barmaly. Mümkin bolsada indi halys ýol bolmasa klasda iň gara bol kim bolsa esasan şoň bilen dostlaşjak bolmaly çünki klasy manipulýasiýa edýän klasy hereketlendirýän kynykdy garagoly gaplaýan okuwçylar bolýada ilki şolar bilen gowy meşgullanmaly şolara sapak diňletjek bolmaly eger şolary dyndyrybilsek bir zada gyzyklandyrma bilen onda sapak beýleki okuwçylar tarapyndanam diňlenip gowy ýöremegi gaty ahtimalla. Synpda häzir okuwçylar bilen garagol okuwçylar bilen seni diňlemeýän okuwçylar urşup ýoralmak ol dogry däl, ol kime peýdaly? Indi biziň biziň mugallymçylygyň esasy aladalarynyň biri şu bolmaly-da, sapagy nädip okatmaly? Eger häzir klasda olar bilen dawalaşyp dursak, olary özümiz ýigrenler bolup dursak, ýagny biziň esasy maksatlarymyz, ýagny sapagy nädip okatmaly, sapagy nädip gyzykly alyp barmaly maksatlarymyzyň biri, Awtomat ýatýar. Indi şular ýaly pikir ediň bu ýagdaýy. Diýelim ki, dogtor siz. Dogtorda, dogtoryň esasy maksady näme etmeli? Näsaglara gowy seretmeli, olary gowy bejermeli. Ýöne näsaglary bilen dawalaşyp duran dogtor diýip göz öňüňize getiriň. Bu dogtorlar haýsy näsagy özüni bejertmek isler? Hiç kimem oňa barmaýar. Tölegli lukmanlary göz öňüňize getiriň. Baran adam bütin gygyryşyp duran bolsa, bu dogtoryň ýanyna haýsy haýsy näsag barasy geldi? Barasy gelmeýär. Ýa-da başga çaýdanmada bir magazynyňyz bar bolsa, müşderiler bilen, gelen kliýentler bilen dawalaşyp duran satyjy bolsaňyz, haýsy kliýent, haýsy müşderi size barmak isler? Belli bir manyda okuwçylaram bize müşderi, kliýent ýaly. Olar bilen dawalaşyp ýol alyp bolmaýar. Manysy hem ýokda. Biz eýtmeli, beýtmeli, şu okuwçylary okadajak, eýtmeli, beýtmeli, şolar bize hormat goýar ýaly ýagdaýa getirmeli. Bar-a, bir klas bardyr, mugallym oňarýan däldir. Häli-şindi saňa şikaýat bilen geler. A beýle, başga bir mugallyma berersiň, şo klas bilen bal ýaljak bolup gider. Aslynda, okuwçynyň mugallym saýlamagy hem şolar ýaly zatlardan ybarat. Biziň maksat, biziň mugallymçylygymyzyň başga bir ýolam ýok. Eýtmeli, beýtmeli, çagalary özümiz gowy gördürmeli. Eger sapagymyzy okadasymyz gelse, eger olary ylymly, bilimli adamlar edip ýetişdiresimiz gelse, onda sapagymyzy gowy okatmaly, o sapagy gyzyklanma bilen alyp barmaly, oň çözgüdini özümiz tapmaly. Başga ýol ýok-da bu taýda. Çözgüdini gözleseňiz, Hormatly mugallymlar, eger çözgüdini gözleseňiz, on adamlygam, on bäş adamlygam, ýigrimi bäş adam, otuz adamlyk klaslarda-da, synplarda-da şo klasda jogap disiplinany saklamagyň ýollaryny tapyp bolýar.
Näme üçin aýal maşgalara adamsynyň eden gowy işlerini çalt ýatdan çykarýarlar we olaryň eden eziz işlerini hiç ýatdan çykarmaýarlar? Ynamyny basmak üçin, dolandyrmak üçin. Ynamyny basylan ýagdaýynda diýeniňi etdirip bolýar. Käbir aýal maşgalalar öz adamsyny baý edýär, baýyňam aýaly bolýar. Käbir aýal maşgalalar öz adamsyny garyp edýär, garybyňam aýaly bolýar. Siz şolaň haýsyny? Aýalyň gymmat bir zat alaly diýse, göwnüne degmän, nädip ýok diýmeli, göwnüne degmän ýok diýmeli. Olar ýaly ýagdaýda Aýal maşgala ýok diýen söz aýal maşgalaň beýnisine birden barmaýar. Pul mysal üçin bir zat alaly diýse puluň ýok boldy pul ýok diýäňä şol aýal maşgalaň beýnisine baranok. Şoň üçin näme etmeli bolýar? Gidip şony geýik zat edip baryp elläp görmeli bolýar aýal maşgala. Ondan soň özüne çözgüt kabul etdirmeli aýal maşgalaň. Alalymy diýmeli. Ondan ay pulumuz hem yok diýer. Ana onu şondan soň barýar. Ýok söz. Pulunyň ýoklugy. Içki gyýlarda da şeýle. Ýaşdan galan bolmaly.
Wo, ýaşdan galýar.
Kaka plan zat alalla diýär on. Şuň pulunyň ýokdugyny düşündirmek üçin ýok sözi beýnisine barma hiç baranok da. Şu ýaşykdan galan bolmaly. Nä? Dokuzynjy, Näme üçin aglabölek aýallar aýrylyşýarlar, aýrylyşandan soň bolsa ökünýärler? Serediň, aýal maşgala aýrylyşjak periodynda çoňa gyna, erkek adamyna günäkärleýär aýal maşgala. Gürrüňsiz dogry dämi aýrylyşjak wagty? Hemmesem şeý diýýär. We özüni žertwa edip görkezýär. Şondan soň her kim ony gollap başlaýar, garyndaşlary. Wahey şeýle bolaýdym, şeýle bolaýdym. Bu-da bu gollawy neme diýýär, alýar, alýar-da aýrylyşýar. Aýrylyşyp bolandan soň ýaňky gollawlaryň hemmesi dagap gidýär, her kim öz işi bilen bolup ýekeje galýar. A, iň soňunda gollaýanam ýok, adamsam ýok. Ondan ökünip başlaýar. Wah, şu wagt gitmeli däl eken indi. Käbiri aýdýar, men ökünemok diýýär, bolup biler. Men hemme kişi ökünýär diýemok, ýöne köpi şeýle. Kakasy gyz maşgala gyz maşgala söýgi bildirmese näme bolýar? Kiçijik gyz çaga kakasy söýgi bildirmese näme bolýar? Eger-de kakasy gyz çaga söýgi bildirmese, şu söýgüden mätäç söýgä mätäç bolup ösýär. Ulanandan soň her bir oglanyň lak atmasyny söýgi diýip düşünip başlaýar şu çaga. Şu tarapba. Kaka öz çagasyna söýgi bildirmeli. Näçe köp söýgi bildirse, ulanansoň, şo gyz çaga ulanansoň, şony yrmak kyn bolýar. Sebäbi ol söýgüden doýan bolýar. Kakasyna aýdyp bildirmeli. Çaga gyz çaga söýgini. Söýgi bildirse. Owadan gyzym, akylly gyzym, sen ýaly owadan bamyka? Tüweleme şu meň akylly gyzym-da. Iki sözüň biri akylly ýa owadan, owadan, ow, şol gyz owadanam bolup ýetişýär. Akyllam bolup ýetişýär. Men seni hä köpden bäri görmedim, göresim geldi. Kän aýtmaly öwül sözleri gyz çaga. Şonda şu çaga söýgüden, kaka söýgüsinden doýan bolup ýetişýär.